Movie kan enho tur hi Warm Bodies tih a ni. Zombie movie a ni nang a, inthah buai buaina ang ngawt kha a ni ve lo. Film dangdai tak a ni. Zombie khawpui a lo lang a, an awmna hmun hi airport niin mihring pangai reng hmuh tur an awm tawh lo. Zombie-ah an chang zo vek tawh. He zombie kawr sen ha hian a hming a hre tawh lova, ar tiin a insawi mai thin. Zombie a ninang a, mihring a tihhlumthluak te a ei chuan mi pangngai a nih lai te a la hre chhuak zeuh zeuh thei a ni. Zombie a nih tawh avang erawh hi chuan a lung a phu tawh lo. Zombie chi dang mihring hmel pu lo leh. Ruh ro hlang ang hi an awm leh a, an ni ho hi Bonies tiin an ko mai a, mi ruh kawl ho tihna mai ni. Bonies te hi Zombie an mihrinna hlat leh zual tawh tu te ho an ni a, an vun te chu an pawt thla hlawk hlawk mai ni. Beiseina an nei tawh lo va, ar a te angin emotion pakhat mah an nei tawh lo a ni. Ara hi thlawhtheihna hlui chungah hian a cheng thin a, zombie a nina vang vanga hla ngaihthlak a la ching hle. Zorawka hla te hi a la ngai tla fo thin. Ara hian thian a la nei ve thlap bawk. A hming chu M a ni. Mihring angin ṭawng chhuak thei tawh lo mah se, an inhriat tawnna tur khawp thawm chu an la chhuah thei a, eng eng emaw chu an la sawi ve thei. Anmahni tawkah an inkawm ngeih ve em em a ni. Mihring pangngai ni lo mah se, an ril a la ṭam ve reng tho va, heti hian eitur zawngin an vak chhuak ta hlawm a ni. An menu chu mihring a ni deuh tawp mai. He khawpuiah hian Daidana sang tak siam a ni a. A lehlamah chuan mihring pangngai an cheng a ni. Chung mihringte chu ralthuam famkim hmangin Zombie lakah an in veng reng a, an ral muang viau lo. Thian ho an lo lang a, a laia ding hi Julie niin a changtunu ber a ni. Mipa Perry hi a ngaihzawng a ni bawk. An ni ho hi zombie te awmna lama awm damdawi awmna hmuna va kal tur te an ni. Damdawi va lak an tum ta a ni. An kal hmain TV screen lianah chuan Colonel Grigio hian thil pawimawh tak a rawn sawi a. A ni hi nula Julie pa a ni. An invenhimna kawnga sipai hotu a ni a. Fimkhur taka va kal tur chuan a chah vel a ni. Zuli te ho chu ral thuam kengin fimkhur tak chuan an chhuak ta a. Ara leh Emma te ho mihring sapel tura chhuak te khan mihring rim an lo hre ve ta chiah mai. An rim hriatna lam pan chuan an kal ta zel a. Zuli te ho khan damdawi an lo la mek a. Thawm engemaw an hre ta. An thawm hriat chu a rawn ring chho ta zel a. Zombie ho kha an lo lang ta hlawl mai. Perry chuan Ara chu a nghawk thlu ta tawp a, an silai chu an hmet phuak ta chiam chiam a ni. Khatian nasa taka inthah tawn tuma an inkah chiam lai khan Zombie Ara kha hmangaihna lipuiah a lo tlu lut hman tlat mai. Zuli hmel a han hmuh khan a lo luang liam zawih zawih mai a lo ni. Love at first sight an tih ang chi hi a ni ngei ang. Zuli hnaih tum chuan a tho chhuak a, mahse a bialpa Perry khan a lo kap ta sia. Ani thinrim chuan Perry chu a bei zui ve nghal a, a ti hlum ta mai ni. A thluak te chu an ei sak ta a. Perry-a nun hlui te chu a hmu ta chuai chuai a. Fiah tak maiin Zuli nena an inchhai tan tirh chhoh lai te pawh chu a hmu ta a ni. A thluak ai sak bang chu a ak tha ta a, Julie lam chu a pan zui a. A ni lah chuan a lo hlau ngang mai. Zombie-a hian a ngai zawng a ni tih a hre phak tlat chi lo bawk. A silai mu a lo hmang zo tawh bawk nen a kap thei tawh lo. Tan chhiat lah a rem hek lo. Ara chuan Julie hmaiah chuan a kut a kai thisen chu a tahsak ta a. Kai thovin a chenna hmun lamah chuan a hruai ta ni. Amai thisen ta sak khan zombie dang lakah khan a chhanhim ta ni ngei tur a ni. Engtin mah an ti lo. A thlawhnaah khan a hruai ta zel a. Julie hian a la hlau reng a, a ti ngaihna tak erawh a hre si lo. Ara chuan Peri a thluak ai bang kha an ei chhunzawm leh a. Zuli nena an hun hman dun lai, chaw a nei lai te leh hmun pakhata an kal ṭum a, zombie ho an tawn dan zawng zawng te chu a hmu ta vek a. Zuli lam chu pan leh in puan te a va sin tir thlap a ni. Zombie khe ring tak hi an vang khawp a ni. An boruak rit lutuk tih zia awm nan tiin Ara chuan a hlangai nat ber mai chu an play ta a ni. A rawn zuli i an en vang vang chuan hun rei tak che tawh lo a lung chu a rawn phu chho leh thei ta. A tuk khua a lo var a, Ara chuan, Ti khan lo awm rawh, ti ni awm takin zaizirin Zuli chu a bia a. A chawhsan vel leh chuan Julie chu chak tak maiin a tlan chhuak nghal a. Vanduai semin zombie rual hi a hmu ta tlat mai. Thlawhna ke ah chuan a biru ta ngawt a. Chutih lai tak chuan Ara kha a rawn lang thut a. A phu chiang kher mai. Ara chuan Julie chu a him nan tiin zombie kal dan an zirtir vel a. Julie pawh chuan a lo zawm ve mai a. Kalpa Julie-in zombie thawm ang tak a ti chhuak chu I ti mah mah, too much tiin Ara hian a lo hrilh zui a ni. Ara khan Julie ei leh in tur a lo zawn sak reng mai a lo ni. Chung thil te chu Julie chuan a eiin a in ta burh burh a. Ara hi a hlau lo chho tan ta. A hming te an zawh chuan a sawi mai thei lo. Ar ti chauhin a chhang a ni. Julie chuan helai hmun atanga chhuah a duh thu a han sawi chuan Ar-a chuan pawn lam a him loh thu te chu a sawi a. Thusei tak erawh a sawi thei lo. Mahse, tawng a hrethiam leh awmze nei taka a chhang thei chu Julie chuan mak a ti hle. Chumi ni ah chuan airport ah chuan hlim takin hun an hmang dun ta a. Motor chak taka khalhin an tlan dun vel ta fuah fuah a ni. An chenna hmunah pawh chuan hla pleiin hun hlimawm tak an hmang dun zui zel a, zan a lo ni a, Ara chuan Peri thluak ai bang chu la chhuakin a han ei leh ta a. A hun tawp lama thil thleng Peri a tih hlum vel dan kha a hmu ta a. Nuam a ti lo hle. A chhak chhuak leh ta vek a. Chumi hnuah a nawi let chuan Juli a lo awm ta lo. Pawn lamah chuan zombie rual hian Juli chu an lo hual mek a. An tih nat hma chiah chuan ar hi lo langin a rawn chhan chhuak ta a ni. Khatia an thianpa a khawsa ta mai kha an hre thiam lo. Emma chuan ar-a chu a an khum ta hrep a. Mahse, an thawm ring tak mai khan zombie sual Bonnie chho kha a ko ta tlat mai. Tlanchhiat an tum lai chuan an hual ta vek a. Vaneitlak takin Emma khan a rawn super ta lawp hlawm a. Zombie leh zombie an indo tan ta. Hmun pakhat an va thlen chuan zombie rual bawk hi an lo ding tlar leh a. Aaron Zuli kut a chelh lai an han hmuh chuan chung zombie te thinlung pawh chu khawiin a awm ni ngei tur a ni. Engtin mah an lo ti lo. An lungte pawh a lo phu chho ṭan ve ta. Zombie ru kawl Bonnie te ho kha an rawn thleng ve ta a. Zuli te erawh an lo tlan bo hman hlauh. In pakhat hi an va thleng a. Camera thlalak chhuak thei nghal chi te chuan thla an han in laksak tawn vel a. A hnuah chuan Ara chuan Kim Kardashian chanchinte chu a chhiar ta vel a ni. A awmzia hre tak maw? Pawn lama an han dah chuan ralthuam keng ho hi an lo lang a, Julie pa te ho an lo ni. Julie chuan engkim hmu vek mah se an puihna a dil lem lo. Ara dinhmun tur hi a hrethiam ta tlat. An tihlum ngei dawn si a ni. Hmutzai an rel dun ta a. Zombie a nih hnuah a vawiikhat nan Ara chu tui takin a muhil a, mumang te pawh a nei thei ta hial mai. Julie leh Perry te ho bawk kha a hmu leh a. Zing a lo nia an harh chuan Julie kha a lo awm ta hauh lo mai. A lungaiin a lungte a leng zui ta em em a. Julie kha a hmu lo hlen dawn ni ngeiin a ngai a ni. Julie kha hmun him lam a lo thleng tawh a, a pa nen chuan inhmuhin hlim takin an inkuah a. Ara pawh chuan a thiante ho a hmu leh ta a, a khua erawh a har hle mai. Zombie lungleng ka vawi khat hriat na. Emma chuan a theih tawp a hnem an tum vel a. Thulawm awm lam te chu hrilhin zan hmasa lama mumang a neih thu te chu a sawi ta vel a ni. Buaina awm thei erawh a sawi zui a. Bonnie zombie te ho khan mihring beih tuma ruahmanna an siam dan te chu a sawi ta a. Mihring ho kan puih a ngai ni ten ti ta vel a. Zombie te meuh pawn rilru tha an put a, i en tawn ang u. Mihring awmna lam chu an pan ta hlawm a. Ara chu amah chauh chuan a kal hrang ta a, Zuli awmna a va zawng ris ve ta tawp a ni. Chutih lai chuan Zuli chuan a thian Nora hnenah chuan a thil mak tawn chanchin a lo hrilh vel mek a. Ara chanchin leh a tanpui dan zawng zawng te kha Ara kha a rilruah a la cham ve reng a ni. A thianni chuan a fiam vel zuk a. A muhil thei lo chu a varanda ah hian a va chhuak a. Hnuai lam an bih chuan Ara kha a hmu ta tlat mai. Julie chu a chhuk thuai a. Ara chu a zuk kuah ta nghal a. Ara tan damdawi tha tak a lo ni. A mihrinna tipung zual tur chu. Julie chuan a hruai lut a, Nora pawh chuan uluk takin a lo bih vel a, Zombie mak tak i ni, te a lo ti vel luam a. Ara chuan a theih tawp chuin Bonnie zombie ten mihring beih an tum dan te chu a han sawi vel ta a. Julie pawh chuan a lo hrethiam a ni, a pa hrilh ngei a tum. Mihring pangngai a an zual leh theih nan tiin Ara chu an bual fai a. A hmai te chu an han chei mawi vel ta a ni. Ara sawi ang hian Bonnie ho chu daidanna bang lam pan chuan an lo chhuak mek a. Julie te pawh chu a pa hnenah chuan an kal a. Anni pawh chu an lo inpuahchah mek a lo ni. Julie chuan, Zombie te zingah tihnam theihna beisei awm an awm dan te chu a pa hnenah chuan a han sawi ta vel a, a pa erawh chuan a lo awih loh nasa ngang mai. Thil at thlak tak a ni, a lo tih sak a. Chutih lai tak chuan Ara chu a rawn lang thut a, Julie pa chuan kah a tum nghal a. Mahse hnunglam atang chuan Nora hian silaiin a lo tin ve bawk a, an inkap zui ta lo. Ara chuan Julie chu hruaiin a pawlte awmna lamah chuan a kalpui ta a, An lo ding khawm hmur mai ni. An awmnaah chuan Bonnie te chu an lo thleng thuai a, insual an ṭhan ta. An tlan chhiat dun hnu chuan Bonnie te chuan an um zui zel a, an him thei zel ri e. Sipai ho pawh khan lo lang thawi a, zombie leh zombie insual an han hmuh chuan mak an ti hle. Emma te ho chu tumah an kap zui ta lo. An pu Colonel pawh chu thi lawmzia te chu an hrilh nghal vek a, mak a ti hle. Julie leh Ara te pawh chu an lo la um zel a, a kaw tawpah an chang ta. Duhthlan tur pakhat chauh an nei. Chu chu a hnuai swimming pool a zuan thlak a ni. An zuang thla dun ta a. Swimming pool ah chuan an tla dun ta thlawr a. Julie chu a him. Ara chu a kai chhuak a. Ani pawh a lo la dam reng mai. An lawm lutuk chu a hnanin muah vel ta a. Hei pawh ar atan damdawi tha mi? A mit mu lai a pupil te chu mihring mit pangai angin a lo changlian tha leh ta a ni. Mahse ar-a chu an lo kap ta tlat mai. A kaptu hi Julie pa a lo ni. Mahse thil mak tak an hmu zui ta. Ara taksa atang chuan thisen pangai a lo chhuak ta. Hetiang thisen hi zombie te hian an nei ngai hauh lo a ni si a. Colonel-a pawh chuan a thil hmuh atang chuan Julie sawi zombie te enkawl dam theih an nei dan te chu a lo awih ve ta a, a kap zui ta lo. Zombie fel leh sipai te chuan zombie sual ho chu an beih rawn ta a, ral thuam nei tha zawk an ni bawk a, an hneh zui ta a ni. A hnu zelah chuan mihringte chuan zombie tha ho chu hlau tawh bik lovin an enkawl zui ta a. Ar thianpa Emma pawh kha a lo mihring ve ta khawp mai. A tawpah chuan Ara ngei pawh kha mihring pangai ang tak tak hi a lo ni chho ve ta a. Pangai takin a tawng thei tawh bawk. Julie nen khan hlim takin an inkawp chho zui ta zel a ni. Zombie meuh pawhin ngaihzawng a muzo a nih lai a, muzo ve lo ho. Mahni chauh a Valentine's Day hmang tlawng tur te ho kha inlei nat awm mang nge.